Kom għal programm Proprjetà minn wara il-kwinti. Grazzi bħal dejjem lill-Home Owners Association u ħdejja lil Simon Debono. Thank you Joe talli erġajt ilqajtuna. Grazzi lilek illi għal darba oħra ġejt. Nibqgħu għaddejn bil-proċeduri kontra l-Covid għax issa ġej ix-xitwa, ix-xitwa jiġi l-influwenza u Covid hija tip ta' influwenza, biex kalla jrid ma tantx ikidna did-darba. Taħslu jdejkom, maskri, barriers, twieqi miftuħin. Simon, dawn il-korsijiet għal dawk li jixtiequ jidħlu fil-proprjetà jew li diġà hemm, wara kollox inti wieħed minnhom, mhux vera? Iva, iva, fil-fatt ħa nagħmlu l-kors issa, huwa l-kors ta' Issa bil-liġi. ta' Ottubru, yes, hija legalment għandha bżonn tagħmel dal-kors biex ikollok liċenzja biex tista' taħdem bħala sensar bħala estate agent jew inkella bħala manager ta' branch ta' estate agency. Il-kors partikulari tagħna li għamilna bi ftehim mal-MCAST huwa ta' disgħat ijiem, huwa full time imma tagħmlu ġol-uffiċċju mid-dar fuq il-computer. Ikun hemm live tutors, ikun hemm nies kwalifikati, online, qegħdin jgħallmu, qiegħed bi prezz biss ta' 500 li huwa inqas minn nofs il-prezz ta' ħadd ieħor u ħa nagħmlu kors ieħor f'Novembru. In-nies li jridu jkunu jafu iktar fuqu jew japplikaw Emend number 79446688 Kemm iċemplu u niggwidaw m'ontom l-informazzjoni.
Prosit, u ċertament illi issa fl-aħħar ħin ġranet u hekk ikomplu iktar japplikaw. Grazzi wkoll lil MCAST li qed tagħti l-għajnuna tagħha. Mela, ħa nieqfu għal ftit reklami. Lura hawnhekk biex niddiskutu diversi punti illi għandna. Lura hawnhekk issa għal diskussjoni illi nagħmlu waqt dawn il-programmi. Se nibdew id-diskussjoni tagħna billi m'aħniex se nibdew f'Malta, ma se mmorru barra minn Malta, fl-Iżvizzera. Però ukoll biex ngħidu hekk inqabblu dak illi qed jiġri f'dan il-pajjiż, fl-Iżvizzera, għal Malta, f'dak illi huwa Il-famuż inċineratur. Mela, ħa nagħmluha biex nispjegaw il-qafas ta' fuq x'qegħxin nitkellmu. Switzerland bħala kwalità, standards, flus, hawn fuq, Malta hawn hekk. Jiġifieri f'Switzerland huwa l-Iżvizzera hija ferm pajjiż ferm iktar sofistikat fit-teknoloġija, għandhom flus bla limitu, huma nies totalment iffissati fuq ir-regoli u l-kwantitajiet u l-istandards. Dawn sabu issa li l-art fejn kellhom inċineratur, li issa twaqqaf, alright, mimli bid-dioxins. Mimli. Alright? Dioxins hija kimika valenuża, alright, li anki jekk tieħu n-nifs minnha di, di taqbdek cancer. Jiena dil-ġimgħa kont qed inkellem il-mara anzjana mill-Marsa, alright, qalt li ħarġilha cancer għal ħames darba. Kienu jgħidulna li tidrab mhux mill-power station, kienu jgħidulna bil-filters, kienu jgħidulna qed nimmaġinaw, ħames cancers. Qed inqattajt xjuħiti. Ġej u sejjer l-isptar bil-chemo u bir-radiation. Issa, għaliex din hija inkwetata? Jekk dan jista' jiġri l-Iżvizzera, li hija waħda mill-iktar pajjiżi ffissati fit-teknoloġija, fix-xjenza, poplu qisu Swiss watch, arloġġ Żvizzeru, dak huwa l-poplu Żvizzru, kollox kif suppost jagħmlu, xorta Il-filters tal-Iżvizzeri tal-Iżvizzeri ma kinux kapaċi jżommu dawk id-dioxins milli jinkontaminaw l-area kollha. U just biex nifhmu, ħa nerġa' ntellgħu dak ir-ritratt fuq xi, ara fuq xiex qegħdin nitkellmu. Da huwa Lausanne, wieħed mill-iktar postijiet sofistikati u sbieħ, u da kkontaminalhom mijiet ta' eluf ta' metri kwadri, mili kilometri sħaħ, fejn il-ħaxix li hemm ġo l-art qed jipproduċi ħaxix avvelenat, il-Cabochitsune, kull ma jipproduċi hemmhekk huwa avvelenat. Issa, aħna, il-Gvern ħabbar li ħa jagħmel inċeneratur ġol-Magħtab u jekk naraw naqra il-mappa ta' fejn eżattament qiegħda din l-inċeneratur aħna naraw li l-mappa jekk tikkonsidra li 80, 90 fil-mija ta' riħ ta' Malta huwa kollu majjistral, jekk tista' tellagħ ħilna r-reġija, aħna ħa nindunaw li r-riħ ħa jimbotta il-kontaminazzjoni ta' dan l-inċeneratur fuq 90 fil-mija tal-abitazzjonijiet ta' Malta. Jiġi jekk aħna nibdew minn eżatt fejn hu l-inċeneratur u nibdew ngħidu, alright, dak qed ngħidu is-smoke dispersion jiftaħ 90 degrees mill-inċeneratur. Għandek Baħar iċ-Ċaqbur, Marrad, Saint Andrews, Gargur, Mosta, n-Naxxar, Balzan, Liabr, Kirkara, Gargul, St. Julians, Gżira ta' Xbiex, Sliema, Birkirkara, Ħamrun, Santa Venera, Ħ'Attard, Ta' Qali, Rabat Imtarfa, Żebbuġ, Siġġiewi, Qrendi, Ħaġar Qim, Żurrieq, Kirkop, Safi, Birżebbuġa, Kalafrana, Marsaxlokk, Għaxaq, Luqa, Pawla ta' Xi Nżejtun, Żabbar, Marsaskala, Cospicua, Vittoriosa, il-Belt tas-Sliema, jiġifieri għad fadal xi Ħ'Attard, għad fadal xi Raħal li ma semmejtx jien. Eżatt. 80 fil-mija tal-ħin dan id-duħħan tal-inċeneratur, bil-dioxins ġo fih, dil-kimika valenuża li jekk tieħu nifs jaqbdek il-cancer, ħa tkun għaddejja fuq Malta. U l-Iżvizzeri, Żvizzera ta', ma kinux kapaċi jagħmlu filter li jaqbad dad-dioxins. Imma aħna Malta ħa jirnexxielna. Aħna. Imma dawk ma rnexxilhomx. U intom x'taħsbu? Tistgħu taqbdu l-propjetà tagħkom u tarmuha għax malli n-nies isiru jafu li hemmhekk għaddej mijiet ta' tunellati kuljum, kuljum, fuq rasek ta' dioxins u fly ash, dak il-proprjetà tiegħek ħadd mhu ħa jixtriha. In-nies ħa jibdew jixtru proprjetà minn San Pawl il-Baħar 'il fuq lejn Mellieħa u lejn Għawdex. Dik hija l-konsekwenza. Għalhekk l-inċeneratur ma tagħmilx sens li ssir hemmhekk jekk ħa ssir. L-inċeneratur biex tagħmel is-sens tieħu n-nar tal-inċeneratur. Dak in-nar tużah biex tagħmel l-isteam. u l-istim tużah biex jippawerja l-ġenerators. U fejn irid isir? Ħdejn ġenerator tad-dawl! Dan mar sa xlokk irid isir! Kif ħa jwasslu l-istim mill-magħtab, ħa jniżżlu l-istim mar sa xlokk? Ma daqsu possibbli teknikament! Rajt? U għaliex mar sa xlokk huwa deheb? Ħares lejn il-mappa. Għax meta jonfoħ il-majjistral li huwa 90 fil-mija tar-riħ ta' Malta, dak id-duħħan imur ġol-baħar! Mhux fuq 90 fil-mija tan-nies ta' Malta, imma kemm kun tkun bravu biex tifhimha din. Lausanne, l-Iżvizzera, l-iktar pajjiż teknikament sofistikat fid-dinja, ma rnexxilhomx iżommu d-dioxins milli jqawlhom ġo pajjiżhom u għal diversi snin, għaxriet ta' snin, dak l-art hemmhekk hu avvalenat, lanqas il-ħaxix li joħroġ mill-art ma jista'. Immaġina x'qed jagħmel lit-tfal tagħna, immaġina x'qed jagħmel lix-xjuħ u l-familji u l-familji tagħna. U aħna qed inwebbsu rasna li rridu nagħmlu l-inċeneratur li jaħraq żewġ miljun tonellata żibel f'sena ġo l-Magħtab, bil-konsekwenzi kollu li qed jagħmel. Dan huwa żball Hemm bżonn li jifqu, jaħsbu, jinsew l-arroganza, ċ-ċuċat, id-duħħan li għandhom ġo moħħhom u jirrealizzaw li dak id-duħħan mhux ġo moħħhom qiegħed imma ġol-pulmun tagħna ħa jiġi u m'hemm'asb assolutement xejn li tista' tagħmel biex iżommu għax jekk ma rnexxilhomx iżommuh l-Iżvizzeri Żgur mhux ħa tkun aħna li ħa jnexxilna nżommu, għax dak ma tistax iżżommu l-dioxins.
U nitkellmu dwar dak li kiteb John Vassallo dwar il-bini f'pajjiżna. X'qal eżattament? X'kiteb John Vassallo? John Vassallo, jekk niftakar sewwa, kien l-Ambaxxatur ta' Malta lill-United Nations. Qed jgħid li Tul is-sekli kien hemm stabbiliment ta' guilds, għaqdiet, u chambers, bħall-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-Periti, tal-Industrija u ta' Attività, li rregolaw l-attività ekonomika tan-nies tagħhom. Dawn għamlu regolamenti u r-regolamenti servu biex jipproteġu l-membri tal-għaqdiet tagħhom u biex iżommu milli jidħlu l-gangsters, il-kriminali, ġo ċirku ta' nies li huma onesti. Per eżempju, l-bennejja, ma tidħolx il-mafja mal-bennejja u l-kriminal. Il-bennejja jkunu bennejja u għandhom dawk l-iskills ta' kif jibnu l-bennejja. Mela, ir-regoli u l-governanza internalti ta' dawn l-għaqdiet kienet anki biex tipproteġi l-konsumaturi, il-klijenti u l-pubblika u jaraw ukoll li dawn jiġbru l-miżati u t-taxxi li huma dovuti lill-istat. Dawn l-arranġementi jeżistu f'kull pajjiż ċivilizzat, imma ma jeżistux jew mhumiex segwiti in failed states, fejn il-mafja u l-gruppi kriminali ħadu over. Il-landscape ġenerali tal-lavta industrijali ta' Malta fuq is-sekli saret fil-maġġoranza regolata minn dawn il-liġijiet u minn dawn il-għaqdiet li kienu chambers, kienu guilds u s-soċjetà ffjorixxiet. Imma fil-każ tal-construction industry tagħna dan huwa l-każ? Meta inti għandek il-kap tagħha Sandro Chetcuti li joħroġ fil-pubbliku bla mistħija u jgħid make hay While the sun shines. Qrajt? Dak huwa l-policy li hu qed jindirizza l-iżviluppaturi sħabu li huma qegħdin isegwu? Kif jista' jsejħu lilhom innifshom industrija ċċivilizzata meta hemm numru bla tmiem ta' eżempji ta' nies mhuwiex regolati mhuwiex kwalifikati, mhuwiex leċenzjati li qegħdin jaħdmu kullumkien fis-settur tagħhom. Ħafna eżempji ġew fil-press u l-ħsara tant kienet kbira li waslet għal li jinqatlu ħaddiema, nies innoċenti u bystanders, hawn nies li kienu għaddejjin. Imma Kulħadd f'Malta jaf mill-esperjenza tal-akwata tal-arħal tagħhom li l-ksur tar-regolamenti hija n-norma. Lura hawnhekk għall-kumplament tal-programm tagħna. Nibdew dina l-parti billi nkomplu f'dina l-kampanja kontra l-abort, Abortion in Malta not in my name.
Aħna nibbekkjaw id-dritt ta' bniedem li jgħix mill-konċepiment sal-mewt naturali u m'hemm xejn in between li jista' jawtorizza xi ħadd li joqtol bniedem, kemm qabel it-twelid kif ukoll sakemm imut ħajja naturali. U qegħdin nagħtu appoġġ għal grupp, Abortion in Malta on the Main, l-ikbar grupp li hawn Malta, għandhom 37,000 membru, u biex aħna nispjegaw, Qed nipprovdaw il-materjal tagħna, ma qed nużaw ukoll x'qegħdin jgħidu pajjiżi barranin għaliex l-abort huwa ħażin, kif jispjegaw l-argument għax l-iskop tagħna li nedukaw il-votant u l-politikant għax dawk huma ż-żewġ gruppi li aħna jinteressana.
Naraha flimkien.

which is abortion is a moral wrong and it should be stopped.
U u dan l-argament qegħdin narawh ġo. Da l-bieraħ fuq television kien hemm tliet esponenti tal-Partit Nazzjonista. Kien hemm it-tabib Stephen Spiteri li kulħadd jaf li huwa kontra l-abort. U u rajtu U rajtu vera skomdu. U bqajt impressat. Kien hemm sinjur ieħor li m'għandix il-pjaċir tal-konoxxenza tiegħu, bagħtnilu messaġġ biex niltaqa' miegħu biex nitkellmu. U kien hemm xi waħda bionda, vella, le, portelli, boniċi minn għalija. Għaraj? Issa din hija esponenta qawwija tal-abort. Għaraj? Taħt il-protezzjoni ta' Bernard Grech. Di darilhom star candidates. Hemm proċess fil-Partit Nazzjonista fejn jaqbdu xi ħadd, is-soltu jkunu nisa jkunu sbieħ, qrajt, u jtellgħuhom ħafna biex jidhru ħafna biex jgħidu ara kemm hu sabiħ il-partit dak l-iskop. L-irġiel jgħidulhom arm candy. Qrajt? U di hemm problema. Għax l-istatut tal-Partit Nazzjonista, klawżola għaxra, biċ-ċar jissettja l-prinċipji tal-Partit, u klawżola għaxra tgħid li l-Partit jemmen li jipproteġi l-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali. Bħalma fil-fatt ngħidu aħna. Mhux ovvja, mhux ħajja? Alright? Imma din, u mbagħad hemm xi klawżoli oħrajn tgħid li kwalinkwa tesserat mhux kandidat biss ta' anki biex tittessera ruħek trid temmen u ssegwi l-prinċipji ta' dak il-partit u hemm ħafna prinċipji elenkati. Ma' number ten hija di. Issa di bi ksur tal-istatut ħalluha tidħol ġol-partit, saret xi ħaġa taż-żgħażagħ Nazzjonisti u issa qed tagħmel is-sexual health policy fejn jitkellmu fost l-affarijiet il-mard, l-aids, il-klamidja, il-gonorrhea, il, il, u issa għamel dik hawn l-HPV u qegħdin jitkellmu Kemm kemm qiegħda tikber di, għax pereżempju naf jien żgur kien kien qalli kien qalli wieħed qalli kien applika biex imur il-GU clinic u tawh appuntament erba' xhur bil-quddiem. Jekk inti għandek xi marda li qed tinfetta n-nies li qed tmur magħhom mhux aħjar l-għada tmur? Għarajt? Imma mbagħad daħħlu l-abort mal-mard trasmiss sesswalment. Jiġifieri daw, di, qed jirriduċu l-abort il-qtil ta' tarbija innoċenti għal marda sesswali. Jiġi dan mard. Meta inti toħroġ pregnant qed ipinġuha bħala mard. U apparti minn di hemm xi erba' oħrajn li huma magħrufin li huma kontra li huma favur l-abort, alright, u għal xi raġuni oħra jiġu mill-komunità gay. Issa din hija di tħawwadna għax aħna fil-għaqda tagħna, Aħna għamilna polling, 97 percent, 97 fil-mija tal-gays, huma kontra l-abort. U wieħed jgħid isaqsi mela kif mar Bernard u qabbad it-three percent li huma favur l-abort u poġġihom hemmhekk fi leadership positions fi ħdan il-partit bi ksur tal-istatut tal-partit stess. U din Hemm minn hemmhekk jgħidilna Ġaħan, ċittadina tat-tielet klassi, ċuċ Malti, jiena nilbisha dal-kappell m'għandix problema, imma aħna għandna vot u aħna n-97 percent u ħa toħduha r-risposta jekk tibqgħu sejrin hekk. Il-Malti Ma jiċċetax l-abortu. Li tqogħdu tagħmlu hekk u ddaħħlu nies li jirrappreżentaw minoranza biex jagħmlu policy li tikkonċerna l-interessi tal-maġġoranza u hekk qed ngħidu l-qtil ta' trabi innoċenti. Jekk trid toqtol, mur oqtol in-nepotiet tiegħek. Mhux tippjanaw kif ħa toqtlu n-nepotijiet tagħna, tgħiddu t-tfajliet tagħna Kif għandhom jagħmlu biex jeħilsu min-neputi dawn x'affarijiet huma, meta l-istatut mod speċifiku jipprojbixxiha din u dan ħa jkun hemm problemi legali, inti ma tistax tkun parti minn għaqda fejn għandkom ir-regolenti ta' ma tistax tagħmel u x'tista' tagħmel u tinjorhom dawn regoli għax imbagħad l-azzjonijiet tiegħek jiġu ultra vires hux u meta meta jkollok statut u tmur ultra vires imbagħad ikun hemm konsegwenzi mhux morali biss li n-nies qegħdin jindunaw u qegħdin jaraw ma anke konsegwenzi legali. Simon, minuta biex tkellimna dwar il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Il-pipeline tal-gass, kellna laqgħa bħala Home Owners Association ma' Laura u Trattat Malta, konna nafu li ħa ssir di qabel u konna qednilhom, tapplikawx għal LPG. pipeline, pipeline tal-gass. Għax l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid minn ġol-kuruturi, qed nisimgħu aħna, li ħa jiffinanzjaw teknoloġija moderna biss. U nifhimha, l-Ewropa ħa tkun aħjar minn ħaddieħor għax ħa tonfoq flusha fit-teknoloġija ġdida. Pipeline tal-gass huwa teknoloġija antika. It-teknoloġija ġdida hija l-hydrogen. Inti tista' tgħaddi gass minn ġo pipe tal-hydrogen, Ma tistax tgħaddi hydrogen minn pajp tal-gass. Għednilhom injorawna u tilfu 600, 360 miljun funding. Issa forsi jerġa' jiġbruha. Li qiegħda tinkwetani, jekk qrajt il-pjanti u fhimthom sewwa, li t-tankijiet fejn ħa jiġi maħżun dan il-gass, ħa jkun fuq ir-race track li qegħdin jgħidu ħa jagħmluh għall-far. Jiġifieri ħa jagħmlu race track Jew ħa jagħmlu tankieta, xi ma nistax nimmaġina li ġo nofs ir-race track ħa jkollok mijiet t'eluf ta' tunellati ta' gass. Għax alla ħares tidħol karozza x'ha fihom daw it-tankiet.
Veru. Nagħlqu hemmhekk. Grazzi li segwejtuna u naturalment nerġgħu niltaqgħu għal appuntament ieħor meta wkoll inkomplu niddiskutu.